Саран дигән сүз ул безнең татар халкы арасында бик киң таралган, аны бик күп кешеләр ишеткән, беләләр. Ул саран, аналардан да саран кеше бармы соң? Саранның да сараны бит ул. Аның белән эш итеп булмый, чөнки ул саран дигән сүзләрне без һәрвакыт кулланып яшибез. Мөхтәрәм җәмәгать, менә шул саранлык турында әйтә торган сүзләрем бар сезгә, чөнки бу начар, ямьсез, мөселманга лаеклы булмаган бер сыйфат, шуның өчен анардан безгә котылырга кирәк. Безнең, мөхтәрәм җәмәгать, дүрт төрле саранлык бар. Беренчесе, саран. Икенчесе, үтә дә саран. Өченчесе, комсыз саран. Дүртенчесе, саранның да сараны. Инде хәзер бу сүзләргә беразрәк киңрәк тукталабыз. Кем соң ул Саран? Шәригатьтә мөхтәрәм җәмәгать кунагын хөрмәт итмәгән кешегә саран диелә. Пәйгамбәребез саллаллаһу аләйһи вә сәлам безгә Үзенең хәдисендә, Калә Расулуллаһ саллаллаһу аләйһи вә сәлам,

Безгә шәригатебез кунакны хөрмәт итәргә куша. Димәк, кунакны хөрмәт итүнең хөкеменә килсәк, ул вәҗеп, ягъни бер көн кунак итү вәҗеп. Кунак килде икән, синең өстеңдә бурыч дигән сүз. Менә шул бурычны һәрбер мөселман кеше белергә тиеш һәм аны үтәргә тиеш. И аннан соң тагын ике көн бар, алары сөннәт. Әгәр дә инде артыграк кына китсә, алар инде нәфел булып санала. Менә шул килгән кунакны әгәр дә хөрмәт итмәсәң, ул вакытта син саран буласың, Безнең әти-әниләребез, әгәр дә кунакка берәрсе килә торган булса, кырык эшен кырык якка ташлап, тизрәк кунак итәргә тотыналар иде. Без дә, мөхтәрәм җәмәгать, бу яхшы сөннәтне Әйе, дәвам итәргә тиешбез. Ләкин, кызганычка каршы, бүгенгесе көндә бу изге гамәл безнең әзәя башлады. Кайсыбер кешеләрдә ул бөтенләй бетеп киткән. Инде хәзер кем соң ул үтә дә саран? дигән. земляны тикшерәбез. Үтә дә саран дигән кеше ул шул кешедер. Ә кем Аллаһы Сөбханә вә Тәгалә әмер иткән зәкятне бирмәсә, бу кеше үтә дә саран була. Бу кеше шул кадәрле каты саран бул, Аллаһы Тәгалә, фәкерләргә, мескеннәргә, зәкятеңне чыгар, фитраңны бир, фидьяңны түлә, диеп торган вакытта, аның сүзе тапталына, Аллаһы Сөбхәнә вә Тәгаләнең сүзе игътибарга алынмый, Кеше, бай кеше, Аллаһы Тәгаләнең әмерен үтәми, Аллаһыдан куртмый, саранлыгы аркасында. Монарга үтә дә саран дип әйтелә. Инде кем соң ул кымсыз саран дигәндә, кымсыз саран ул шулдыр, кунак хакында хакламый һәм Аллаһ хакын да хакламый. Ягъни кунакны да хөрмәт итми һәм Аллаһы Тәгалә йөкләгән, өстендәге булган зәкятьне дә бирми. Әгәр менә шул икесен дә үтәми икән, монарга кымсыз саран дип әйтелә. Инде дүртенчесе саранның да сараны, бусы инде кемгә итәрә? Үз-үзенә саран булучыга итәрә. Чирләп китсә, дару алырга кушалар табиблар, дару алмый. Балалары ач-ялангач, әйе, акчасы бар, ләкин ул сараннана. Балаларына ризык алмый, ит кибетенә килеп керсә, тәмле итләр алмый, бәлкем, сарыкның башын, йә койрыгын, йә эчәкләрен ала, йә ипи кибетенә керсә, иң йоненнән каты-катысын ала торган була. Менә аннары соң инде хатыны на берәр төрле яхшы киемнәр алып бирми, матур күлмәкләр алмый. Менә бу кеше инде мөхтәрәм җәмәгать гаиләсенә һәм үзенә саран булган кеше. Әйе, акчасы күп булса да, саранлана. Менә шундый кеше саранның да сараны булып санала инде. Инде хәзер нәтиҗә ясыйбыз. Нәтиҗә ясыйбыз. Бу саранга нәрсә соң инде? Кыямәт көнендә аны нәрсә көтә? Әгәр дә ул шулай саранлана икән, ул кешегә нәрсә була? Вәҗебен үтәмәгән, тиешле булган вазыйфасын үтәмәгән кешегә нәрсә була? Шәригать анарга куша, Кунагыңа хөрмәт ит, Әйе, мөселман гына түгел, кяфер булса да, килә икән кунак, хөрмәт ит! диеп торганда, юк, өстендәге вәҗепне үтәми. Әйе, ул ишек төбендә генә кунагын тота да, аннары соң инде барып җибәрә. Бер стакан чәй дә эчерми, коймак та пешерми, әйе, тиз генә чыгарып җибәрә. Әйе, бу кеше өстендәге бурычны үтәмәде. Вәҗебне үтәмәде. Вәҗебен үтәмәгән кешегә җәннәт ме инде? Юк. Шулай ук Аллаһы Тәгаләнең әмерен үтәми, зәкятны бирми, саранлыгы аркасында. Ул кешегә нәрсә диелә? Ул кешегә алтын-көмешләре эретелеп, маңгаена, аркасына һәм янбызларына салына торган була. Димәк, саран кешегә нәрсә икән? Җәһәннәм, җәһәннәм көтә. Дөньяда җыйган малын калдырып китсә дә, чүмәлә кадәрле кибән хәтле саранланып бирмичә торучы кешегә, әй җәһәннәм, мөхтәрәм җәмәгать! Димәк, нәтиҗә ясаганда, саран кешенең урыны җәһәннәмдә була торган була. Аллаһы Сөбханә вә Тәгаләдән куркыгыз, саран сыйфатыннан котылыгыз. Саран кешеләрне Аллаһ та яратмый, Һәм пигамбәребез дә яратмаган, һәм хак мөэмин мөселманнар да яратмыйлар. Аллаһы Тәгалә хәр барчабызга тәүфикъ-һидәят насыйп әйләсен. Вә әссәламү аләйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.